Сәлам, дуслар, Казан кайный подкастының тугызынчы чыгарылышы башланып китә. Студияда мин Тәбриз, Рәдиф һәм, һәм Денис. Юк. Юк, просто яхшы звучит Тәбриз, Рәдиф һәм Денис. Пара пара па. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна кайна Казан. Денис абый Бәдредин, сәлам. Э, башлап җибәрәбез э, бу яңалыкларны 30 август белән. Чөнки безнең булды. А, ниһаять безгә бездән өлкәнрәк кеше килде. Безнең тапшырып. Җыен яшьләр киләләр анда. Без нәрсә сөйлиләр. Без сөйлиләр. Ниһаять бер акыллырак фикерләр без шештербез. Шуладыр. Имет дип үмәтләнгән идек. Без аннары дип әйтәбез. Әйдә. Мәктәбә дип. Әйдә. Бу юлы без бер-беребезне битни, бүлдермәскә булдык. Һәм безнең беренче э, яңалык ул 31-нче, 30 август республика көне, суверенитет көне. Һәм бу көнне бик күп э, мәдәни чаралар гадәттәгечә шулай бит э, уза. Халык бәйрәм итә. Һәм ә, без инде берничә тапшыру ә, сөйләп килдек. Таткульт фест турында ул ниһаять узды. Һәм без дәвам итәбез шуның турында сөйләргә. Әй, Рәдиф ханым. Ну менә сөйләдек, сөйләдек, кешеләрне кыздырдык, дип нәрсә була тегесе монсы. Хәзер нәрсә булды турында сөйлибез. Денис абый, син нишләдең анда? Ничек сиңа бу фестиваль? Син икенче шулай икенче тапкыр киләсең инде. Икенче тапкыр әйе, алга табан барган. Алга табан барган. Төрле эшләр әлдә әйбәтрәк алып барылды. Да. Безнең өчен билгеле ике ике чыгышым иде. Яни үткән елны бер иде, бу елны ике иде. Киләчәк елны ничә булыр? Син алып баручы булырсың. Денис күп тест булачак менә. Аерым сәхнә анда. 6 сәгать буе. Ну, һәр хәлдә ошады, димәк әле, анардан әвәл дә сөйләнгән бит, бу минем хиялем, моның кебек әйбер минем хиялем 30 ел булган. Нәрсә әле үткән елны да, бу елны. Шөтсә мин бик дустым Муса кебек әйтә, мин бик канәгать. Канәгать. Миңа ничә яшь, шуның хәтләр дин сабы хыялына. Син син тугач хыялана башлады инде. Гафу. Яңгырады безнең. Димәк, дин сабы кара сез чыгыш ясадыгыз э, The Sound of Genghis Khan Әйе. дигән төркем белән. Анда яшьләр бар иде, шулай бит? Бер- бер яшь Без бер егет. сәхнәдә булгач мин сине рәдик. Әйе. Ә, безнең бу подкастта утырган бөтен кешеләр дә бер сәхнәдә чыгыш ясадылар. Дөрес. Рәдиф тә ике тапкыр чыкты бит. Син Рәдиф Абадели Мин, белән мин чыктың. тагын бер ике тапкыр чыга идем, просто уже көч җитмәгән. Чыгар идем. дип. Сорагыннар иде мені тагын бір екі тапқыр шығарға бір сахнаға сен гуманчикті тыңладың ба башқа башқарушыларны Бераз вакыт, ләкин дә мондый фестивалларда бит һәрвакыт шулай була. Син әвәл үз чыгышыңа хәзерләнәсең. Аннан үз чыгышыңны ясыйсың, аннан китәсең, бераз арыйсың да, бераз нитәсең теге эштән чыгасың. Рухланасың да, шулай төрлесе була, аннан да соң бәлки ашарга китәсең дигәндә монда. Аннан да инде билгеле, әлдә анда артистлар булса барып карыйсың, бәлки. Шул о, миңа андый ә, мин бик күп э, өлгермәдем тыңларга ләкин нәрсәне мин ишеттем ә, барыбер күп күберәк шундый ә, бу заман заманга охшаган минем өчен дә яңарак әйберләр ишеттем ничек бигрәк тә яшь ә, хатын солистлар яки кыз солистлар ничек алар җырлый яни ул стиль Ул техника һәм стиль ни тирәләр йөрли. Кызларныкы. Ә, я, ул, ә нәрсә белән ну, ул, ул, яни, ул э, бераз ник кебек, теге туган телне яздырды кыз бит бина белән мин җырладым. Аннан соң ул кыз кем калды кыйр, ай, ничек аның исме дә, ай, ай, юк. Айгел. Айгөл, Айгүл, Айгүл. Бак, ничек А, алар? Айгюль. Ә, алар ничек ул? Австриядән. Ә, Әйе. Ничек алар ул ул җырда ул э, ритмда тавышны бүләләр. Әйе. Ә, ә, ә. ул, ул, ул заман яңа төрле әйбер. дә, Ул ул- ниндидер тавышны яздыра, шуннан соң аны бит итеп ясый шул вакытта. Ә, Юк, Шуны аны әйтәсең. димме, ар- нормаль җырлаганда да. А, нормально. Яни ул стиль ничек җырлыйлар, ул аерыла безнекеннән дә. Ул миннән миннән чыга так интересант. Кайсылар тагананы яратмыйлар, әйтә. Әле бөтен як яшь кызлар шулай җырлый, чөнки бәлки Риханнамы, Миханнамы, кемдер шулай җырлый да алар да җырлый шулай ул яни аны. Ай, бәхәс. Сирок сәчләр, ләкин ул нормал, чөнки без дә бит шулай. Без ничек гитара уйныйбыз, ул каян икән килә. Без ксерок салдык күбәер бит. Во! Сирокс. Э, Денис абый, э, ни? Башкарманы алып килдегез. Әйе. Э, Без инде бик каты аңлаттык кешегә аңлатасы да юктыр инде, бу инде тарихи момент дип. Менә алар шундый реюнион ясыйлар, киләләр. Э, килгән иде күп кешеләр, кем менә э, бик ярата башкарманы. Махсус рәвештә шул төркемгә инде. Пластинкаларын үзләрендә саклаганнар шулай бит, автографлар куерга килделәр кешеләр. Э, бу хәзер кире кайтасыз да бу башкарма кире тарала да беттеме ничек ну әле э, без э, табиниләрне теге комментларны яки хисләрне э, карарбыз чөнки әле без әле өмит тә сабит да мин без әле монда тегеләр кайтты финландиягә ну һәрхәлдә аның тәкле алга табан бара алдык анда Дина ханым, Дина ханым теге тәклиф итте җыелырга бергә. Шул инде күбрәк көрәшер өчен дә шундый э, кунак итәргә телибез барыбыз да. Да анда уйлыйм, анда беленә башлый. Нәрсә телиләр, нәрсә телибез? Чөнки анда билгеле төрле төрлечә бу, бу тарих, озын тарих, аның белән башыгызны ватмыйм күбрәк инде. Без бит 91-нче, 2-нче елларны дәвам иткән булса идек. Без, мин әйтә белмим, нинди зор артистлар без булырган булыр идек. Әлеге Советский Союз, ә бөтен кая татар халыгы яши. Чөнки Мәскәү һәм Питер концертларыннан соң миңа туп-туры әйттеләр, Уфаданмы булсын, камысы. Акча проблем түгел. Баш максат килегез. Чыгыш. Да мин аңладым, менә әле ачылды ишекләр. Әле безнең мөмкинлегебез вот нәрсәгә бар. Вот татарсы татарларның аббасы булырга менә нәрсә генә. Ә булар ваз кичте, башкалар. Юк, без теләмибез, артык зорга китә. Шуның өчен без һәр кешенең үз тормышы. Әй, таби, таби. Ләкин мин мин инде хыяллангәнем, вау, әле әле нитәбез, әле китәбез, әле башлый, әле чыннан да. Да шул шунарга. Әле анары соң, әле бу концертларга килү алар өчен, барыбыз да өчен билгеле бер зур әйбер, чөнки ул хис кире кайтты. Ул монда Казанга килү ул ул, ул мотивацияне бирде, алар э, репетицияләргә йөри башлады. Да аналар чын, чын, чын күңелдән тырыша башлады. Ягъни аңладылар, анда сәхнәгә барганда бездән көтәләр шул ук дәрәҗәне нәрсә без идек 89 да без ул вакытны яхшы идек яни безнең уйнау да җыр яхшы иде дә таби һәр нәрсә мөмкин дә бездә яни ул Химия ягында ки, уйласагыз, Бәтүл дә Дина алар җырчы булып бер-берләрен аера аеры аеры төп. Яни тавышларда ни. Ләкин алар аерыла. Ләкин алар бик яхшы бергә килә. Яни ничә мәртәбә мондый ситуация, кая ике солист бар, анда бераз ни килә. Ярыш яки мин сине яратмыйм, мин сине тегеңне яратмыйм. Болар байтак туп-туры җибәрә бер-берләренә, коллектив азит булса. Ләкин дә бер-берләре белән әйтик, яратып эшлиләр. Анда араларында нинди дә проблемалар юктыр. Да ул зур әйбер, чөнки ансамбльне уйласагыз, алга табан барырга. Ну, Бату Алкара, Бату Алкара ул андый кеше ул, ул юаш кеше, яхшы кеше. Да ул бик э, талантлы. Яни аның аның аркалый без да андый төбебез яхшы. Сабит Насреддин бик әйбәт перкашн драма Райф Хайрулла хәзер. Монсы яшьләр инде. Әй, алар, алар яхшы икесе дә. Ара, мин шул сорау, менә без бит әйткән идек, 89 нчы чыгыш ятканнар, 30 ел элек ясаганнар. Сез анда шул бер кырыкларда идегез инде барыгыз да бит инде. Мәйе шул тирәләрдә Шунда- иделәр, мин шулай егерме идем. Әй, инде яра. А, Ягъни син менә бу җырны яңадан баш караганда, син үзең ничек хис итәсең ул вакытта? Ну, гомумән, ну, ниндәй бер ул, инде 30 ел узгач, шул ук көйләр, шул ук аранжировкалар, хәтта шул ук тавыш хәтта инде, әйме, бик Әй. кат шавышлар да хәтта үзгәрмәгән. М, Бик бик теге сәер хәтта кешенең бер 70-кә Алтмышларга җиткәндә инде бөтенләй башкача яңгырый аларлар. Синең өчен ничә булды ул? Нинди хисләр син? Ну, вот сәхнәдә торганда. Ну, ул э, билгеле анда шул ностальгия килде. Ностальгия, ностальгия хисләр чыкты. Э, ничек әйтим без э, Аның турында без уйландык. Яңа программа, ана мин белдем реализм шул, алар алар яңа программаны яхшы өйрәнми. Чөнки ул анда ничек без Казан өчен өйрәндек тә нинди төп бездә иде. Болай да чыгышлар белән. Ул Казанга килү зур әйбер иде, ләкин бездә башка чыгышлар да булган иде еллар буе, бөтен вакыт. Әле Казанда булган идеме? 89-да. Шунда гына бер тапкырмы? Юк, анда бит 4 концерт. Ну, 4 гына тапкыр, бер гына килгәннәр инде, гомумән. Бер килүдә? Әйе. 4 концерт, әйе. Әйе, да анан. Бетте башка. Анан нидә идек?

Ул бик зур халык музыка фестивалы. Һәм бу 86-89 арасындагы елларда бездә безнең үз чай кичәрдән тыш та концертларыбыз булды. Ягъни без андый әйтеп була ансамбль дип касы бит вакыт эшләде. Анан килдек Казанга, но безнең рутин яхшы иде. Но әле киләбез, он елга, егерме елга серьезный бер нидә эшләгәнебез Тәҗрибә юк юктыр. инде, әйе. Ну, ярый инде. Нә Кайбер, ярый? ке- кайбер музыкантлар бер җырны гомер буе җырлап. Әйе, ләкин дә ул нәрсәне э, аңладык, яки нәрсәне сиздем дә аңладым. Безнең ул заман эшләгән эм, аранжировкалар әлдә бу, бу көнне дә ярыйсы. Яни, дәрәҗәсе яхшы. Без андый кип аланда идек, 89 да аларны ясаганда. Ләкин дә бер икенче яктан аңладым, әле инде юлның ахырына җиттек бу аранжировкалар белән. Әле без тагымлар белән килсәк, ул инде дә зур ни теге яңа хәбәр түгел. Ягъни безгә кирәк нидер башка ясарга. Кирәк яңа яңа яңа яңартырга үзебезне. Кызык булыр иде яшьләрне ишетергә, Денис абый. Чөнки, э, әлбәттә, ул башкарма башкарма белән, ләкин э, күренә бит инде сезнең төркемдә дә уйнадылар һәм э, яшьләрне шәхсән белгән кеше буларак һәм дә гаиләләрдә һәрберсендә гитара тора анда, ни, алар барыбер теге музыка белән шөгыльләнә алар күбесе. Ләкин э, ни, э, яшьләр арасында әле ниндидер төркемнәр булдырып, алар чыгыш ясап, йөргәннәре әле юк. Булса, ул бик кызык булыр иде. Ә, ул, ул эш таби... Усалрак бәлки музыка. Кыз, ә, да, ул, ә, да, ул кызыксындыра ул идея. Про, проблем диеп әйтеп булмый, ләкин дә нәрсәдән ул бераз тора. Мин бер тапкыр яшьләрнең яшьләр белән ансамбль ясадым. Ул вакытта Өмит Күпме дә 17 яшендә, мен 16-17 яшендә. Ана соң анда Амирның, Амир иде аның, син не теге яшерәк брата иде анда. Без бинең Найл барабан уна да бар, яни 14-17 яше арасында иделәр. Анда бер ничә. Да алар белән мин шулай арга тиметтем. Бер ике ел мин сезнең белән эшлим. Шуннан э, үзегез. Анан шуннан үзегез, чөнки мин бик озак сезнең белән торсам, сез минем стильдә уйный башлыйсыз. Да ул минем теләгем түгел, ягъни сезнең кирәк үз стилегезне табарга, үз аранжировкаларны табарга. Ләкин да анары өмет китте аскәргә, тегесе китте монда, бусы монда таралды. Ягъни үзләрендә булмаса эчендә ул теләк. Аны бик авыр эшләргә. Но әле алардан да яшерәк буын бар анда. Бездә ике кыз бар, алар 16-17 яшендә, бик әйбәт җырлыйлар, икесе дә бик әйбәт җырлый. Анда бер яшерәк малай саксофон уйный, кем теге гитара уйный бар. Анда бар, аларны кирәк дә ештерга, сорау китерә, кем ештерә. Ана икенчегә дә үзләренә ештерми. Безне бит, без The Sound of Чингис Хан, без 18, 17, 16 яшендә идек. Безне бит кем дә җыштырмады, килегез малайлар уйнарга. Сез үзегез Без үзебез, чөнки без теләдек. Сез кайларда уйнаган идегез? Гаражда манда, татар йортында. Татар йортында, яни бу э, Sound of Чингис Хан белән без дә яхшы иде, анда мәчет йортында. уйный алдык. Но ана фин дусларым белән, фин ансамбльлар, алар белән инде балаларда уйнадык. Кызык. Киләсе хәбәрне. Әйе, 15 минутка китте. Динизавый стилен. Стилина кереп киттек. Без гадәттә тиз чабай. Димәк, 30 августта башкарма белән Тат Кульфәс кына түгел, Ә, Нидер башка әйберләр булган икән. Әйе. Булдымы? Ә, Камал театры каршында э, Түгәрәк түгәрәк уен, бу фольклор фестиваль. Ага. Димәк, анда төрле төбәкләрдән килеп, үз э, төбәкләренә хас булган киемнәрдә, музыкаль инструментларда җыр биюләрен күрсәтәләр. Һәм э, аның кысаларында уйнагыз гармуннар. Мин аңлавымча конгресс булышкан оештырга менә уйнагыз гармуннар. Мин хәтерлим әле анда эшләгәндә шундый сүзләр тегә әйдәгез уйнагыз гармунны, менә әйбәт диде. Ничектер түгәрәк уен. Ләкин укыдым хәзер ничектер түгәрәк уен теге э, сүрелә башлады бераз кебек. Әзрәк сүреләме ул 4 тапкыр Казанда оештыра, ә элек ул төбәкләр буенча йөри иде. Э, һәм аларга Ул файдалы иде. Икенче кызык әйбер миңа э, шаккатырды, халык саны бик күп иде. Димәк, э, Камал театры каршын мин бер тапкыр гына күргән бар тулганын. Ул килгән иде Семи Юсуф мәле, теге җырчы. Сами Юсуф, әй. Сами Юсуф. Ул килгәндә тулганын күргән. Тулган. Һәм икенчесе уйнагыз гармуннарда. Һәм э, реально халык күп иде. Э, Димәк, э, түгәрәк уен турында син ишеткән инде 30 була дип. Ну, инде, я. Мин ничектер теге ишне Юк, чөнки теге фольклор үзәге буенча вакыйгалар гел булгач, түгәрәк уен аларның шундый бер төп җисеме иде, чарасы иде, әйме, ягъни алар бәлки аңа шуңа тагын ягына кайттылар, менә күрсәтергә бездә эш бар дип. Чөнки хәзер вакытта фольклор үзәгеннән сорыйлар инде. Әйе. Менә хәзер җитәкчегез алмашынды. Нәрсә Димәк, бар? Күрсәтегез, ниһаять, нинди эшләр бар. Мин нәрсә сине гаҗәпләндерә гомумән? Ну, кеше җыела,

Әйдә. Нәрсә сине гаҗәпләндерә гомумән бу якта? Гаҗәпләндерә, чөнки э, беренчедән элек э, шундый момент булып алды 30 август вакытында. Ул шәһәр көненә теге әйләнгәч, бөтенләй татар площадкалары, мәйданчыклары юк диярлек иде. Шундый азайды. Ә, әле бу шундый беләсеңме, дулкын-дулкын барды. Мин кечкенә чакта ул әлбәттә теге фотоларда күргәнсеңдер, шарлар күтәрелә Татарстан yeah. байрагы төсендә, бөтен булак ябык, кеше йөри анда миллион кеше урамда. Шуннан соң ул сүрелде, татар темасы бетте. Хәзер ничектер киресенчә, беләсеңме, теге монда да татарча бар, Кремль алдында Айдар Файзрахманов. Үзебез, үзебез, би... әйт, үзебез әйткән идек бит 30 августта концерт булырга тиеш дип. Ә, ә. Әйттек тә әйттек, менә син. Юк, шо, менә шатланып әйтәм, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Димәк, э, әйе, әле түгәрәк уенда, димәк, үз урынын тапкан. Ләкин э, мин дөресен әйткәндә, түгәрәк уенның һәм башка шундый чараларның 30 августка багышлап уздырылу якы түгел. Чөнки ул ничектер менә күп итеп. Әйе, дәүләткә ул уңайлы. Алар гадәттә әйтәләр. Ә нигә Сабантуй вакытында ясамыйсыз, мәсәлән, печән базарын? Шундый сүзләр дә ишеткән бар минем. Мин әйтәм, нинди Сабантуй, нинди печән базары вообще? күз алдына китереп булмый мин дә түгәрәк уенның үз урынын ә, табуын теләр идем ә, димәк кеше булгач кызыксыну бар регионнардан килгәч димәк аларның хәрәкәте бар яме шундый ә, алар үз урынын тапсыннар иде ну, фин, финландиядан шундый мисал айтим каустинен фолк мюзик фестивалы бер атналык ул яни бер кечкенә шәһәрдә 3-400 километр Хельсинкидан. Анда бер атна фестиваль уза, анда бу әйбер нәрсәне сөйләдең, анда ул шул ук бар. Фин, фин э, халык, э, халык э, теге төрле районнардан үз киемнәре белән килгәннәр, үз стильдә музыкларын уйныйлар, бииләр. Аның янына керткәннәр бераз алардан аерым баранан соң инде дөнья музыка, ягъни world music артистлар Финнеке дә башкасыз да. Ана да соң бар әлдә фолк-рок стильдә. Ләкин дә бу бу әйберләр алар алар теге нәрсәне син сөйләгән алар аларга зур урын бирәләр анда. Анда ана соң ягъни анда авылак бар, анда шундый урыннар бар кая 50 кеше яки 100 кеше дә берсе бии ала. Ягъни халык биюләрен үзләренекен. Кечкенә мәйданчык. Э, да ана кирәк иде аерым ару. ясарга. Ягъни бу каус дигән кебек. Ул бер атна барган э, Декаленинода. Һәм алар крылья советов бар ич, авет төзелеш районында, шунда уздырганнар, димәк, чыгып нәндидер. А, күрдем я. Промежуточный әйе биеп. Ләкин анда инде әлбәттә теге халык та җыелмаган. Ничектер менә ул Казанда уздырылу, аның ни? файдага түгел. Файда юк. Әйе. Ну, 30 августта түгел инде, вот күп нәрсә. 30 августта түгел. Айрым булса иде ул һәм мәсәрәм булса иде. А, хәтта төрле халыклар, ну, бераз ул шулай хөкүмәт өстеннән бит. Без аңлыйбыз каян килә ул халык э, кешесе. Ну, то есть, һәрбер клуб там авылда бар шундый теге әбиләр җыела торган. Юк, әбиләр җыела торган инде бер э, клуб, анда алар җырлыйлар инде. Алар өчен, минемчә, ну, икеләй бер, беренчедән, әлбәттә, әбиләр өчен мин Мишат, Иншалла буның дәвамы мин күрмим. То есть әбиләрдә чикләнә бу. Ягъни яшьләр өчен мәсәлән бик астыр минемчә. Мәсәлән шул я без узган теге тапшыруда сөйләгән крутушка турында. Шул крутушкада бик бик киләләр анда һәм алар төп проблема мәсәлән аларда менә шул татарча җырлый торган ансамбльләр ничектер бик азрак. мхм ничектер білмеймін енді русша жылы там бик көп һәм икенче берәбер алар бер, бер буынга гына тоташкан инде менә шул алтмыш җитмеш яшьлек әбиләр түгәрәк буен турында әйтәсең түгәрәк буен ну гомумән менә шул фольклор ничектер башка үзмен без без берәүс русларда бар шундый эмес урта яшьтәге урта яшьтәге бик яшь булар бар без белә торган кешеләр инде ул әйме духов юк юк бездә казанда духов день дисәм беләтек оберег әйеме бик яшь кешеләр районнар буенча йөриләр чыгышлар җыялар бик горур итеп алып баралар ник что менә бездә ул беркайдыр юк ана шундый башлангыч менимчә ну бәлки белеп бетермибез риваять сырнайлар бар ну риваять сырнайлар дип инде алар бит шундый хәтта белмим теге матур киемнәр белән күп акча эшли торган ну акчалы шундый дәрәҗә әйе шундый дәрәҗәле ә үз үзлегеннән Менә без җыелдык. Сообщество Әйе, без эзлибез, мисәлән, менә без Сарманнан, без Сарман җырлаганны башкарабыз. Әс, андый бер миңа кайда та җитми дөресен генә. Тирәнгә. Тирәнрәк һәм чигез. Тагын бер хәбәр әле 30 булды. Э, мин аны кызык э, соңыннан сөйлим каян белдем. Э, Ниагара шарлавыгы, димәк, водопады. Димәк, аны Татарстан байрагына буяп, Әйе. Анда салют бирәләр аны, э, андагы э, Канаданың татар җәмгыяте. Шул Алимә белән Маратлар йөрде инде артларыннан. Әйе. Һәм э, иң кызыгы без керәм әти янына, әти телевизорның каналларын күчерә һәм э, Звезда телеканалы бар. Бу димәк, э, Россиянең Патриотик. армиясе хәрбиләре белән Әйе. бәйле телеканал. Шундый Димәк, анда патриотик. һәрвакыт сөйлиләр, нинди яңа корал чыккан. Ага. Һәм аның яңалыкларында гадәттә инде Татарстан турында ишетмисен. Юк. Ә монда менә Татарстан көне уңаенга Ниагара водопады һәм икенче хәбәр шунда ук бирәләр федераль каналдан. Ә, Чәк-чәкне космоска җибәргәннәр һәм ул Беләсеңме син ул хәбәрне? Минемчә эшебез тәмам. Без тагын да зурак эш эшли алмыйбыз инде. Ниагара буялды, чәк-чәк космоста тагын нәрсә калды. Бәлки нәрсәдер җир төбенә казып чыгар куярбыз. Туган авылымда иң зур талкыш халәвен пешергәннәр. Әле. Тукта, Тәбриз. Иң зур, иң Горурлыгым шул кадәр. Ташып чыкты. Йөрәк туктый ала. Бөтен ашамлыклар космоста да. Ярар, әле сиңа э, менә сезгә икегезгә шундый теге э, горурлык белән тулган кешеләргә шундый бик гади хәбәр. Э, Әлмәттә Тукай һәйкәле бар икән. Әйе. Һәм ул сәпиттә анда. Әлбәттә. Сәпитнең руль алдында бар бит инде. Чөнки Әлмәттә кеше сәпиттә йөри, шуңа күрә Тукай да сәпиттә. Популярлаштыралар инде. Бәлки ошо сәпиттә Әлмәткә килгәндер ул. Кайчандыр. Кайчандыр. Ураскига барганда. Ураскига барганда. Җәйрәр. Һәм аның алдында менә шул кәрҗиндә кечкенә генә шүрәле яткан булган. Кәрҗиндә шүрәле. Дәвам ит. Әйе. Ә, һәм шуны урлаганнар. Кемне? Ох. Шүрәлене. Әйе. Кечкенә генә шул кәрҗиндә утыручы Шүрәлене ә, каерып алып алып киткәннәр. Әйе, моның турында ә, хәбәр иткән ә, Альмет Паблик Арт, беләсезме син аларны? Ә, ул сказки о золотых яблоках дигән проект Әлмәттә. Алтын алмалар турында әкиятләр. Әйе. Менә бу проект әйе. Шүрәле кемгә кирәк булган нәрсә өчен? Нигә аны? Ул кечкенә булган бит, әйеме? Бармаклары озын. Ну, кечкенә дип инде. Бәлки ул массажер. Кечкенә генә массажер булган, белмим. Сәер бит инде. Берсе бакчасына куямы моны? Юк, монда бернинди символика әйбер үзләргә кирәкми, чөнки, ну, нидер бер әйберне дөрес беркетмәсәң, бөтен урлыйлар. Җәмәгать әйбәт итеп беркетергә кирәк, еш шүрәләнә. Әлбәттә, син күрсәң, нидер бер Әлеге инде әлмәтнекеләрдән сорасаң, алар әйтә, бездән теге ул кемдер тыштан килеп орлар. Бәлки, бәлки э, Азнакай. Юк, кечкенә генә шәһәр бит әле. Ну, Аны берәрсе барыбер теге бакчасына куйса күрә бит. Ул шушы шул, ана кем, кемдер башка килеп. Ә, мин аңладым, моны ты просто теге металлоломга алып алып илтеп атканнар. Менә шушы кызык булыр дигән шуларны калдырсалар. ә тукай югалса тукай ә сәпитне урласалар кемдер аны йөри дип йөри аннары кире кайтаралар эшләми ну беләсезме ә, мин бу хәбәрдә искә төште һәм шундый бер бәйләнеш бар финляндия белән бар ә, рафаэль сайфеддинов дигән ә, сынчы скульптор ә, ул финляндияда яши үзе нижгар татары петербургта укыган Ә, без ну, моннан бөтен, алда сөйләштек, бөтен, Денис абый белми икән. Бөтен Финляндия татарлары Нижгардта торалар. Ничек тә булса да. Кеше әгәр Нижгарда яши икән, ул бик каты итеп Финляндия күчәсе килә. Анда Казан киленнәре бар. Үткәргән үткәргән иде шундый опрос Нижгар буенча, сез кая китәсез киләсез? Барысы әйтте Финляндиягә китәсез килә. Һәм аның күптән түгел генә Казанда күргәзмәсе булды, Моя маленькая Финляндия дип атала иде бу. Финляндия. Шулай ди- Что рак там атала иде. Суменлинна, анысы да анда шундый сүзләр хәтта яңгыр А, иде. Әйе, Сомалине әйе. алган якка Һәм ул утырабыз ясаган инде. иде безнең м, ат. Шундый шулай ук заманча Әйе. ясалган а, Кремль кирмән буенда, А, ул, мен Бауман барсам, башында. әйе. Һәм ул килгәндә соңгы тапкыр әйтә, Тәбрис, мин килдем, ә аның анда алмасы бар. Ә, нәрсә әле атның аркасында һәм ул тагын урлаганнар ул шулыкмы икән кем теге шүрәле ә, булмаган ә. Шул кеше бәлки. Минемчә бу маньяк шундый. Ә, ул ә, алма урлаган шүрәле. Минемчә Рафаэль абый аны махсус эшли, чөнки аның бар Чиләбедә дөясе транда, дөя кәмел. Һәм аның башында да ниндидер кечкенә әйбер эшләп куя ул һәм аны ай саен борып алалар. А, бик кызык. Димәк, ул махсус калдыра теге башка җирен бозмасын өчен, шунсын гына. Ил әйтә барган, ясаткан, мин карап килдем, узган атнаны теге алмасы исән сау. Бу уңайлы бер. Син заказ бирәсең, яңартасың, яңартасың. Син акча кирәк. А, яңадан яңа. И бу шайру гына ул аны ишетсә. Шайр табыз. Килмәгез, син хәр безне кыйнамагыз. Ну һәм э, сказки о золотых яблоках менә бу Әлмәт. э, Әлмәт турында да әйтәсе килә минем. Э, ни өчен э, миңа алар ошыйлар? Чөнки алар заманча проект ясыйлар. Күренә инде Татнефть э, спонсор Акчасы, булгач, ул ничектер масштаблы. Күп йортларның кырыйларына ясыйлар, э, чакыралар рәссамнарны. Димәк, урам, урам рәссамнары. Ну, инглизчә мурал дип атала ул. Ягъни граффити түгел инде, ә менә мурал теге махсус рәвештә ясалган рәсемнәр. Бизиләр. Әйе. Ә, Һәм төрле илләрдән дә чакырылган кешеләр бар. Испаниядән Һәм аның барганда, иә. күпчелек темалары татарча алар. Әлифба темасы. Әле яңа рәсемнәрен карадым анда. Түбәтәйле Кастранда шундый ә, авыл күренешләре дә бар. Һәм ул бик заман. Заманча һәм татарча. Ниндидер

турында фикерем инде әлмәт гомумән ул шундый теге нидер бер милли шәһәр түгел инде мәсәлән казанны әйтеп була бу мәсәлән ну милли йөзе бар йөзе бар инде мәсәлән чаллыны әйтәбез ул мультикультурный шундый моно шәһәр инде әмма камаз анда әйе без әйтәбез мәсәлән зеленодольск ул күбрәк рус шәһәредер инде әмма ну минемчә анда чөнки алабуга мәсәлән алабуга мәсәлән спасская ярмаркалар ну әйе шундый берләр инде әлмәтнең гомумән шундый йөзе юк чөнки ул бик теге бик яшь шәһәр әйме ну кайчан борылып кайтылды ул бер илленче елларда әйбит инде мин просто мин гәҗиттә укылган бар илленче еллар гәҗитләрдә менә яңа шәһәр әлмәт анда шундый репортажлар язар иде менә анда дип кая еракта анда төтен күренә һәм монда нефть чыга инде ачтылар дип инде шундый романтик романтик шундый булды яшь кешеләр әмма минемчә әгәр дә мәсәлән ничек тә менә хәзерге вакытта аңа шундый яңа төсмерләр бирсәләр Кеше бәлки үзе әвәлере шундый шәһәргә, әйеме? Әйе, әйе. мин дә килешәм сиңа. Шуңа күрә Һәм алар бик яхшы теманы да алганнар. Чөнки бездә рәсем төшерү заманча. Ул әллә ни үсеш алмаган. Ничектер менә без э, ГСИ яңадан ачылды. Шунда гына мәдәни сәнгать сәнгать галереясы. Галереясы. Шул галереяда күрәбез, әмма анда да бит бик күп э, безнең менә Казан Рәссамнары әллә ни теге зур выставкалар ясамый, шулай бит? Һәм ничектер э, без беләбез Шаймарданов, берничә исем беләбез инде, барыбер теге ниндидер яшь, якты йолдызлар юк менә ул. э, нигә Кара, безнең ну шуны әйт. Рәсем төшерүдә. Анда күп э, рәссамнар чит илдән килә, гомумән, хәтта. Ә монда, ну, кызык инде ул Әйе, якта. алар тәэсир итәчәк. Тәэсир итә. Димәк, бу алар рәсем темасын үзенә алсалар, әлмәт, мин уйлыйм, бик яхшы булыр иде. Ул ниша аларның көчле булыр иде. Чөнки Казанда ул шулай ук тегени. Минемчә, әллә ни кеше юганың шундый заманча сәнгатьне. Именно рәсем төшерүне. Монда тарих бар. Тарих тәэсир итә. Әйе. Без Казанда яшибез, бездә мин ел. Монда бер нәрсә дә калга ярамый. 100 мең ел. А, беләсеңме, сез ул яктан, бәлки син караган бар, теге бар иде, теге BMXer. Сәпиттә йөрүче ул Кремль буенча йөргән. Шул яңалык. Мин башта уйлаган идем, ну, без җибәрү сылтаманы, анда бер бик яшь шундый Сәпиттә йөрүче бар, тик экстремал. Мин аны күрдем ул видео. Башта, әйе, мин карадым, алайтлар аны аны бер атна төшергәннәр икән. Ул ул теге бер юлы бармаган икән ул теге. Без без күргән идек, шул йөргән йөргән бөтен Кирмән буенча гына сикереп чыккан юк икән. Бер атна буе. Аннары бу бу әйберне алар бер ике ел элек алып килгәннәр Кирмәнгә. И бер ел ярым сөйләшкәннәр. Рөхсәт бирегез дип. Әйсең мә, рөхсәт бирегез. Аннары шул Рөхсәтен аннары- ел аннары- ярым аннары алганнар. төзегәннәр шул теге конструкцияләрне. Һәрбер винтны теркәп, бик озак барган бу. Инде француз ис- командасы төшергән моны. То есть Бик озак эш. Миңа калса. Ну, күренә, бик Нәтиҗәсе, сыйфатлы нәтиҗәсе. ясалган. Һәм мин башта анда уйлаган идем, алар ничек тә спас маңгасына тияр дип. Хәтта менә минем Әйтмиләр икән, анда беркайчан да беркая да теге рөхсәтне әлбәттә инде бер бер дә рөхсәт бирмәс иде. Тәгәрмәч белән ди бер диварга тияргә дим инде. Һәм миңа мин бер что-то күрдем анда бераз. Ә, болай Уйладым, тиеп китә уйладым, аңлай, һәм иә. минем что-то шомлык барлыкка килде. Минем дә шул Һәм, моментта. һәм иә. ул вакытта мин что-то икеләтә башладым. Ничек инде мин Андый әйбер әйтә алмыйм, ничек ул оглар, безнең кирмәнгә, сәбите белән. Икенчедән, ну, ну тиләр дә тиләр инде, нәрсә булган, ну, тимердән нәрсә булсын дим инде. Гомән кеше ничек түгелгән. Радив, ә син беләсеңме, э, сәпиттә кергә ярамый бит кирмәнгә? Әйе, ярамый. Анда бит полиция килә дә әйтә. Это исторический, бу тарихи, ни, монда сәпиттә. Анда парковка бар. Ә, куй сәпитеңне җәяү бар. Әйе. Мин әйтәм, монда бит чиновникларның машинада йөриләр. Ну, яшәү. Ә нәрсә сәпиттә була? Юк, ярамый бу тарихи урын. Димәк, ну, мин моны күргәч, мин моны күргәч шатландым. Чөнки бу э, беләсезме, күп кенә бит илләрдә, шундый кечкенә шәһәрләрдә Европаның э, андый тарихи кечкенә шәһәрләрдә кирмәнме, э, Шундый үзәк мәйдан ул иң шундый э, живой урын, шулай тере урын, шундый җанлы урын. Анда сату да итәләр рәхәтләнеп, анда концерт та бирәләр, әллә нәрсә эшләп бетерәләр анда. Ә безнең э, Казан кирмәне шундый ни була инде теге. Бөтен бик каты музейный. Музей. Бер нәрсә дә тияргә ярамый. Һәм ул аларның ачык булуы шундый экспериментларга э, шундый прецедент тудыруларын Мин ошаттым. Димәк, хәзер әйтергә була. Карагыз, сәпиттә йөргәнне монда. Ярый бит инде музыка уйнарга. Вот наша түгәлләп, менә шундый фикер, теге түгәрәк ясам инде, әйме, кире кайтып. Менә Таткультфест сулышты кирмәндә. Әйме? Һәм минем кайвакыт, ну, уйлар иде, кирмән бик үк туры килми Таткультфестка. Кирмән, гомумән, ул музей, Шундый тынычлык, кирясың, даимы теге, мәсәлән, чиркәүләр, мәсәлән, мәчләр, мәсәлән, башка төр кебек. Созерцательный, Әйе, да. шунда йөрисең анда, Визуальный, а монда, визуаль. димәк, рэп укыйлар. Усал сикерә анда, кеше шулай, и, минем анда якында гына теге ниндидер каберләр хәтта. Вот туры киләме ул, дөресен әйткәндә, кабул итәме ул кер- кирмән, гоман мондый әйберне? Яисә ничек тә менә каршылыклар туры килә. Вот син ничего не Вот син мәсәлән уйнадың пушечный дворда. Пушечный двор ул хәрби бер урын. Анда әле менә шул ядрәләр ясыйлар иде. Һәм син анда музыка уйныйсың. Татар музыкасы. Ничек син бу урын син кабул иттең ул гомумән? Ничек сиздеңме син каршылык яисә тулысынча? Ну, мин алай сизмәдем, ләкин дә бар таби шундый бар андый нечкә әйберләр. Кешеләр анда һәрвакыт бик каты аерым

акустик бер музыка уйнасалар иде. Бунда булган инде бер Әйе. тапкыр фестиваль, теге шундый теге хорлар уйнаган, Әйе. мин килгән идем, бик матур, анда Әйе. акустикасы шундый кеше. Ләкин, ләкин дә син ничек карыйсың чиркәүдә heavy metal дисең? Вот. Хәтер инде. Шул ул- шул ул ни? Әйе. Ана ана авыр әйтә. Мин, мин дә алай үземне а- ачык фикерле дип тотам, ләкин ана мин уйласам, Ну мин бит мөселман, мин крестьян түгел, ләкин бар аларның ул Алланы Аллага ибадәт йорты. Анда инде heavy metal, металл уйный алса, ана инде уйлый башлыйсың олсың дөрес урынмы. Ләкин классик классик классикал музык булса, яки акустик музык булса, Минемчә, ну, мин барачны тыңлаганда шундый хис калды. Улим, бу урын урынлымы менә монда? Да. Әле мин күрмәдем. Мин нәрсә уйлыйм, менә миңа кирмән нәрсә белән ошамый, ул былай да диварлар белән чорналган, әмма һәм халыкта кеше шул теге якта йөри, алар бәрәм итәләр. Алар бер дә белми нәрсә монда булган. Мин теге юлны карага инде теге салют уза, кеше ура дип бара. Мин әйтәм, җүләрләр менә монда Айгөл хәл чыгыш ясый. Сез беләсез хәтта. И сезнең башта килми, менә кергә генә кирәк менә Танинский баннер ашына. Бәлки аны чынлап та кимнән тышта чыгарга кирәк. Бар теге менә дворец земледелия, бар теге ярмарочная площадь, әйе. Бар менә беренче май мәйданы. Нигә анда да башка мәйдан чыгару үзәрмаска, чөнки без инде күрәбез, анда җитешми, теге җитми урын дөрес әйткәндә. Да? бер берсенә комачаулансын. Чикләүләр дә бик күп. Әйе. Минемчә ул бераз теге икенче елны бераз тагын чыгыш диварлар аркылы чыкса, чөнки Кирмәннән генә тормый гына безнең урыннар. Гомумән татар әйе музыкасы шәһәргә чыгарга тиеш. Кирмәннән теге җеп посадка. Кирмәннән космоска чәкчәк. Чәкчәк. Алга табан барырга егетләр, алга табан, алга табан кирәк барырга. Димәк, әйдәгез, э, моны төгәлләп бер генә хәбәр укыйм. Э, Фикер булса булыр, булмаса юк. Юк. Рәшит Захидуллин Тинчурин театрының баш режиссеры вазифасыннан китергә җыена. Кебек дигән фик Ну, яңалык кем, бар. кемдер шундый Кем әйтә? сүз әйткән, имештер аңа аңлатканнар, китергә кирәк, фәлән-сәлән. Ул 93 елдан бирле Иә. эшли һәм соңгы елларда бик күп хәбәрләр булды. Тинчурин театрында музыкаль театрга әй- әйләндерү, режиссерын ал- ай, э, ни, әйе, режиссерын алмаштыру һәм башка Сүзләр күп йөри. Э, гомумән, минемчә, э, бу ел кадрлар мәсьәләсендә бик шундый ни Ну, кара, хәбәрләргә театр бай булды. елында бердән бер шундый алмашыну. Әйме? Ну, без мин гомумән мин бер Театр шакырт. өлкәсендә? Мин моны укыгач, мин бер дә шакыртмадым, дөрес әйткәндә. Чөнки, ну, Шул бердән бер. ну мин ну кай, кай, кай, кайсы спект- кайсы театрда тагын баш ише алмашынган соңгы елларда. Әкият. Хотя әкияттә, но анда карт теге кеше үзе теләге белән кар дип инде, әйме. Һәм анда яңа көч килде. Без башка шикелле, яңа спик режиссер килде дип. Ә монда, ә монда, ә монда әле аңлашылмый кем килер. Ничәмә ел буе, 26 ел буе эшләгән Рашид Захидуллин китә. театрдан, ул шундый анын баш режиссер гына түгел, анда ул хәтта текстлар, драматург булган, что-то мин анда күп нәрсә эшләгән инде. Минемчә, гомумән Тинчуринга нидер бер шундый э, тетрәндерү кирәк иде инде гомумән, чөнки ул Селкеп алыр. Әйе, чөнки аларның яңа спектакльләрен мин күп нәрсә караган бар. Алар ничектер бик көе баралар. Менә бездә комедияләр алып бара, кеше безгә йөри, Әйеме? Без бераз гына эксперимент кертәбез, шундый яны эксперимент әйтеп булмый дөрес әйткәндә. Минем соңгы елларда теге бик яратып булган спектакль юк тинчерендә сөенкәндә. Минемчә, мин белмим вот кем киләчәк, чөнки ну, болай күренми бит инде дөрес әйткәндә режиссерлар, зур режиссерлар, әйеме? Бу шулай ук теге күрсәтә инде безнең театрның нинди хәлдә булуын дөрес әйткәндә бездә экспериментлар күп ничектер без менә форма белән эшлибез ә менә репертуарный нормальный гади төпле әйе шундый кеше әйе бергә труппаны җыючы режиссер бармы шуңа күрә мин минемчә әйтергә кирәк тинчуринга шундый теге ну бераз кызганырга кирәктер мин чөнки кеше ну чөнки гомумән тинчурин театрының теге тормышы ул беркайчан да булмаган инде әйеме дөресен алар ярты теге гомерен уздырганнар колхозлар булып йөреп, әйме, әле генә урнашканнар инде эзләнүләр башланды, инде башкалар, башкалар. Нир бер тынычлык һәм үз урынын тапсалар иде алар дөрес микән? Амин. Амин. Амин. Ярар, рәхмәт э, барчагызга. Шуның белән безнең подкаст тәмам. Рәхмәт. Кайна казан, кайна казан, кайна казан, кайна кайна казан.